Helo blant a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel a dwi'n siŵr bod yna gynnwrf mawr yntau bob un ohonoch chi yn edrych ymlaen at y Nadolig. Wel tybed pa fath o anrhegion fasech chi blant yn dymuno cael y Nadolig hwn? Doli neu dractor newydd efallai? Beic newydd? Neu falle iPad? Neu ffôn? Wel, mae'r traddodiad o roi a derbyn anrhegion yn mynd yn ôl ers amser maith. Un o'r rhesymau am roi anrhegion adeg y Nadolig yw cofio'r anrheg anhygoel y mae Duw wedi ei roi i ni, sef yr Arglwydd Iesu. Dych chi'n cofio y ddwy wers ola dych chi 'di gael yn yr Ysgol Sul? Iesu'n cael ei eni gan Eirian Roberts o'r Parc, Ar y nghylion y dydar newyddion da i'r bugeiliaid gan Siân Emlyn. Wel heddiw blant, de ni am ddarllen stori gyda'n gilydd am y tri gwr doeth. A mae'r stori wythnos yma yn dod o'r Beibl bach i blant, Anrhegion Nadolig. Daeth pobl o bell i ddinas Jerusalem. Cnoc, cnoc, cnoc, Dod i gnocio ar ddrws y palas. Rydyn ni wedi dod i weld y brenin, medden nhw. Y brenin newydd sydd wedi cael ei eni. Roedd y brenin Herod wedi gwylltio'n gandryll. Brenin newydd? I gymryd ei le o? Byth! Plygodd y dynion yn isel o'i flaen. Rydyn ni wedi teithio yma o'r dwyrain, medden nhw, wedi gweld seren newydd ddisglair a'i dilyn hi'r holl ffordd yma. Seren newydd i frenin newydd. Brenin i'ch pobl chi, yr Iddewon. Taith bell oedd hi i weld y brenin newydd. Dywedwch wrthon ni ble mae o. Roedd y brenin Herod yn poeni'n fawr. Pwy allai'r brenin newydd yma fod? Yna, cofiodd rywbeth, ac anfon am ei ddynion doeth. Amser maith yn ôl, fe wnaeth Duw addo brenin i ni, meddai Herod wrthyn nhw. Wyddoch chi ble bydd y brenin newydd yma'n cael ei eni? Ym Methlehem, syr, oedd yr ateb. Dyna ddywedodd yr hen broffwydi. Roedd y Brenin Herod ar dân eisiau dod o hyd i'r Brenin newydd, her mwyn cael ei ladd, ond roedd o'n rhy slei i ddweud hynny wrth yr ymwelwyr. Rhaid i chi fynd i Fethlehem, meddai'r Brenin Herod wrthyn nhw. Pan ddewch chi o hyd i'r Brenin newydd, dewch yn ôl yma i ddweud wrtha i, 'Rydw innau am gael ei weld o. A'r noson honno fe welson nhw'r seren unwaith eto, a'i dilyn i Fethlehem. Roedd y seren yn edrych i lawr o'r awyr yn union dros y lle yr oedd Iesu'n cysgu. O'r diwedd, dyma ni wedi dod o hyd i'r brenin newydd, medden nhw, wrth blygu i lawr o'i flaen. Yna, tynnodd pob un anrheg o'i fag i'w roi i'r brenin newydd. Aur ydi fy anrheg i, meddai'r ymwelydd cyntaf. Ffys ydi fy anrheg i, meddai'r ail. A mur ydi fy anrheg i, meddai'r trydydd. Roedd y rhain yn anrhegion drud. Anrhegion gwych i frenin. Ond pethau od iawn i'w rhoi i fabi bach. A dyma chi lun yn fan hyn o'r tri gwr doeth wedi dod â'i anrhegion i'r baban Iesu. Fe fu'r brenin Herod yn disgwyl ac yn disgwyl, ond aeth y dynion ddim yn ôl ato. Duw oedd wedi'i hanfon adref ryw ffordd arall. Anfonodd y brenin ei filwyr i Fethlehem. Lladdwch pob bachgen sydd heb gael ei ben-blwydd yn ddwy eto, meddai wrthyn nhw. Dydw i ddim eisiau 'r un brenin newydd yn fy ngwlad i. Ond doedd Mair, Joseph a Iesu ddim yno. Roedd Duw wedi anfon angel i'w rhybuddio nhw. Brisiwch, brisiwch, meddai'r angel, dydy hi ddim yn ddiogel i chi aros yma. Felly fe fu'n rhaid iddyn nhw godi'n ganol nos a chychwyn i rywle lle na allai'r brenin Herod ei brifo. Wnaethon nhw ddim mentro'n ôl adref i Nazareth nes clywed fod Herod wedi marw. Mae genna i dri anrheg o mlaen yn fan hyn, blant, ac ar yr am- ar yr anrhegion mae 'ne label. Gadewch i mi weld be mae'n deud ar y cynta'. Llawenydd. Ydyn ni'n llawen fel y doethion pan fyddwn yn meddwl am Iesu, neu pan fyddwn yn yr Ysgol Sul yn dysgu amdano? Gadewch i mi weld be mae'n ddeud ar yr ail anrheg. Addoli. Ydyn ni'n addoli Iesu fel y doethion? Mae addoli yn golygu dangos i Iesu ein bod ni'n ei garu, efallai trwy ganu neu weddïo. A mae'r trydydd label ar yr anrheg yma yn dweud y gair 'rhoi'. Ydyn ni'n rhoi anrhegion i Iesu fel y doethion? Pa roddion y mae Iesu eisiau gennyn ni? Yn gyntaf, mae Iesu eisiau ein calon. y gwahoddiad i ddod i fyw gyda ni. Mae Iesu eisiau ni ddefnyddio popeth sydd gyda ni mewn ffordd sy'n ei blesio ac sy'n gymorth i bobl eraill. Dwi am ddarllen dwy adnod i chi rŵan, blant, o Mathew pennod 2 adnod deg ac unarddeg. Roedden nhw wrth eu bodd. Pan aethon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair, a dyma nhw'n disgyn ar eu gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur a phys sameir. Roedd y gwir doeth, y dynion pwysig yma, wrth eu boddau yn cael cyfarfod y plentyn bach yma. Wnaethon nhw hyd yn oed disgyn ar eu gliniau o'i flaen. Roedden nhw'n gwybod ei fod o'n fwy na phlentyn cyffredin. Duw ei hun oedd y plentyn, sef Iesu, wedi dod i lawr i'r byd atom ni i'n helpu ni. Rwan mae gan bob un ohonoch chi blant becyn adre, gyda amlen yn dweud wythnos pedwar ar yr amlen. Tu mewn yr amlen mae gennych chi gerdyn gwyn, tebyg i hyn. A be dych chi'n, be dan ni eisiau chi wneud wythnos yma blant ydy troi'r cerdyn gwyn yma yn llun o anrheg. Gewch chi ddefnyddio pine felt, penseli lliw, glitter, riban, unrhyw beth dych chi eisiau. Agor ar ôl i chi wneud llun o anrheg ar gefn y cerdyn. Mi faswn i'n hoffi chi sgwennu gweddi bach i ddiolch am y baban Iesu. Dwi 'di gneud un yn fama fel esiampl, na i ddarllen i chi 'wan. Gweddïwn. Diolch i ti o Dduw am dy fab Iesu Grist. Diolch ein bod ni'n cofio amdano bob Nadolig. Helpa ni i'w dderbyn yn llawen yn ein bywydau. Amen. Felly gobeithio gewch chi hwyl ar wneud hynny blant. A hefyd, yn y pecyn, mae 'ne ddwy dudalen o bosau yym a pethau bach yy crefft i chi gael gwneud. Wan hefyd, dwi'n siŵr bod chi wedi sylwi yn yr amlen fawr bod 'ne anreg bach yn yr amlen wedi lapio. Dwi isio chi drio dyfalu be sydd yn yr anreg bach ac wedyn mae croeso i chi agor yr anreg bach heddiw a bwyta be bynnag sydd ynddo. Diolch yn fawr i chi am wrando blant a dwi isio dymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd a'ch teuluoedd. Hwyl fawr!